L-ostre di. Xi m'għandix tfal tates għandi. Tnej għandi. Wieħed jismu George. Eh, George. U l-għor jismu Charlie. Semmejthom għall-familja rjali. Kelli waħda jisimha Diana imma miskina. U naħseb għalhekk m'għandix tfal għax kemm inni l-għandi daż-żewġ tiqtates, tant iqabżu li l-qtates li jaħseb wara jekk ikolli tfal x'nagħmel. Fejn taf, il-ħin kollu jagħmluli dal-ġiex tiqtates. U isni din hija esperjenza ġdida għax jiena meta kont ma' m'ommi u ma' missieri, missieri jrabbi l-ħamiem. U l-ħammiem u l-qtates ma jmorrux flimkien. Fil-fatt dejjem kelb kellna, daqshekk. U vera, ta' missieri jien għandi suspett li kien iħobb ħafna iktar il-ħamiem milli jħobb lili. Il-ħamiem kellhom il-twieqi tal-aluminium, Kellhom il-heater, nafx xi żikja mbuh bir-rix il-heater imma insomma, u kellhom il-bretalizer hawn biex isaffilek l-arja. Jien fil-kamra tiegħi twieqi tal-ħadid b'art ta' Kristu u b'missieri jonfoħli s-sigaretti f'wiċċi kont. Li darba mort ngħidlu, għedtlu, Pa, inti għal jista' jkun, jew tħobb iktar il-ħamiem milli tħobb lili? Qal li dawk meta nitlaqhom dejjem jiġu lura. Għidtlu tlaqni u niġi lura. U minn dakinhar beda jitlaqni l-Marsa, l-Bypass, Santa Vendra, postijiet per Ħal Far meta jkun hemm il-Motordrome, hekk. U. Supermarket ġieli tlaqtu t-tfal ġo supermarket? Kera, eh? Eżempju, da tal-Mosta li għadu kif fetaħ, oqogħdu attenti għax tgħidx kemm jintilfu t-tfal qegħdin. Fil-fatt hekk jismu, pa, ma, pa, ma, pa. Għalhekk jismu hekk. U tal-qtates huma differenti mill-klieb. Għax eżempju, kelb kieku qed jagħmel xi ħaġa ħażina, Oj! X'int tagħmel? X'int tagħmel? Jitfagħlek denbu bejn saqajh, isul iblah, jitlaq, u daqshekk. Tih xebgħa gazzetta u lest. Il-qattus. Mela l-ewwel ħaġa li jagħmel isiblek l-iktar ħaġa li tiswa flus fid-dar. Lilha jkun irid. Das-siġġu eżempju. Jibdilek minn fuq. Iqabbad id-dwiefer. Inti tkun ġej tarah qed jagħmilha l-biċċa xogħol. Charlie! Iħares lejk. Speċi ta' xi żig trid? Jikkalkula bl-eżatt kemm ħa ddum biex ittihielu, kif tasal ħdejh jitlaq. Sakemm tmur ħdejh u tiġi biex issawtu u tagħmillu xi ħaġa, issibu hekk. Bħal ta' Puss in Boots, hekk propju. Jisu Simon Busuttil, għajdi x'se tagħmillu mbagħad jiena. U vera għandi suspett li għandi qattus nazzjonalist u jew laburist. Vera jien filgħodu nixtri l-gazzetti u hekk u nħallihom fuq il- fuq il-mejda tal-kċina. Malli jara n-nazzjon, ħup, fuqha. Mhux il kulħadd, l-orizzont, dawk xejn. In-nazzjon bilfors. U jintefa' jħares lejha hekk. Ma jifhimhiex miskin. Maqas in-Nazzjonalisti ma jifhmuha, ġifieri. U l-ieħor Laburist. Għax kull darba li niġi biex inpoġġi bilqiegħda, hupp, minn tant siġġijiet li jieħu tiegħi. Minn hemm tinduna li Laburist għax ma jistgħux iħallu siġġ wieħed imġiddem dal-Laburisti. Insomma. Però ħelwin. U bihom. Bihom tgħabbi, eh, ukoll tagħtes biex inkunu għedna kollox. X'eżempju jillena tiegħi, ħadt il-George, ħadtu biex insewwih. Wara dil-kelma ma nistax nifhimha, eh. X'inti ssewwi, eżempju tmurlek il-bozza d-dar. Mela inti tmur, taqla' l-bozza, tpoġġi l-ġdida u twaħħalha. Dan miskien ħadnieh. Neħħejlnilu li kellu, u qed ngħidilkom, l-ewwel biex ġie f'tiegħu sirt naf x'jiġifieri meta tkun bla bajd. Ħaramejjek jien. U mbagħad, kif ġie f'tiegħu, għamel dik il-kwarta. Madonna, ċert hawn kienu jien! Min missomli! Fil-fatt ġieli jisraqli xi ħaġa, hekk jien naf jaħbilli l-arloġġ jew xi ħaġa. X'tgħidlu? Se ngħidlu, ngħidlu għax ħadtli l-arloġġ? Eh, biex jgħid li li ħadd lil bajt. Pero nieħu gost meta mmur għand il-vettek bihom nkun hemm kull mara hekk. U biex jinjaraw kek b'annimal ħelu, jiggustaw kien nisa, fimt? Ġejjin ġiet waħda minn tas-sima kienet ħelwa għatli, oh how nice! What a nice pussy you have! Għattilha hi, tiegħek ma jiċċajtax laqqas, eh?
Good morning, children! Ja ħasra. Dak kien żmien meta kont l-iskola u kont nidħol, kif nidħol iqumu bil-wieqfa ngħidulhom good morning children jirrisponduni good morning teacher. Ejja nagħmluha waħda ħa nidħol nerġgħu nagħmluha please. Ejja. Ara diħel! Tidu tqomu bil-wefa! Xkun jomu gint? Bsajla! Bat insib wieħed bħal bsajla u qabel jew jbull taħtu, jew jirremetti, jew inkella jaqbad jibki ma nkunx jien. Dak kien żmien meta lit-tfal konna naħqruhom aħna t-teachers, itfi, għax ma ridx nagħrhom. Eh? Kemm konna ntuhom! Tant kienu jirremettu t-tfal bil-biża', illi kien hemm wieħed mastru tax-xagħar dejna ġieli kien joqgħod jinċana s-serratizzi apposta l-iskola. Illum ishom paċoċċi t-tfal ġew. Hi jidħaq. Anke l-ommijiet Kont intihom daqqa ta' pointer paq! Issa ħa mmur ngħid lil ommi! Tiġi ommu u tkun biċċa waħda magħna, sewwa billek is-serje! Eeh! Ma qlgħu ġo fikom! Jew l-hena tiegħi, ikollhom il-basket, ngħidilhom iġibu l-kotba kollha u laqqas jużaw wieħed imġiddem. Kont nieħu pjaċir narhom mgħawġin ishom in-nani ta' Snow White! Hi-ho!

tal-anzjani u l-moħqrija li kont nagħmel lit-tfal, issa qed nagħmilha lill-anzjani. Inbiddilhom il-pirmli. Nagħlqilhom id-drip. Dawk li jbatu bit-zokkor nodulhom il-kejkijiet. Hekk. Min qed, min qed jgħajjat hawn ara? Isimgħu. Dawns!
Iktar ma tagħmilhom dawn ix-xjuħ, iktar jgħajtulek u jkunu jriduk ħdejhom. Dawns!
U ġej, u ġej!
Dawns! Dawns! Aw, Ġenovese, inti tittiekol? Iva, sergat Hampton. Lesti!
Da, Dan taw. Roger. Roger Genovese ibati bid-dimensja. Wara ġis sekondi jkun nesa kollox. Roger! Mom! Xed tagħmel bil-fardal li nġakilt?
Iva. Mela xejn. U kemm qed ngħid jien qed inħossni mimli.
Tlett ijiem ili ma nitimgħu. X'ġuġi stellina! L-oħra, Din Graziella għamlet żewġ hip replacement, knee replacement, traxkament, tnejn tal-ġebla u bypass. Imma da trejt, eh? Isa fjura. Fjura zebliega, eh? Ma fjura.
Xi trid, hi, grazz. Isma, hu hu bni għant il-beautician. Xi tittamel, hi? Mindu frejja.
Xa tamillom dil-ġimgħa? Għanamilhom tal-membri parlamentari. Kif?
Mm, da ħan għamlu puliċin. Eh, puliċin, għax loħxu. Il-da Manuel Mallija, bang, bang. Il-da Joseph Muscat. Il-da Jason Azzopardi. U l-da Mario Galia. Il-da Joe Mizzi tal-linja. Bil-lift.
Joe Debono Grek ma. Le Marlina ħjar nifirduhom. Imbagħad da Silvio Parnis u da Lawrence Gonzi. Imma dak ma tilax. Imma da jitla da.
Xi trejt?
Żgur kilt.
U kilt!
U x'kilt?
Ħut.
Ejwa, għadhom jinxtammu. Isma' hi, oqogħdu naqra fil-gallarija, ħamulna raħbib u edewha, ejja, ejja.
Min neħħa l-poġġaman? Ma u l-barta wajja l-ġewwa law. Int men int? Jien Grazzjella. Tal-Babas! No thanks!
Le, le, jgħiduli hekk tal-Babas! Jista' jkun, però jgħidulek ukoll no thanks!
Ġej il-funeral ta' Grazzjun! Iva, ta, jaf naqbeż qabża imma l-ewwel irid immur il-funeral ta' Ċħalin! U mbagħad għandi l-griżma tal-morda ta' Lippu. Għax tidinni wkoll. U mbagħad għandna reunion tal-bypass.
Ta' Santa Ventra? Le,
dawk li jkun għamilna l-bypass flimkien. Sabiħa ħelwa l-ħaġa.
Isma', jekk tmur ġibli Santa xi nfaddalhom. Mela le, se ngħidu. Aw, jien diġà lestejtha. Lestejt ir-ritratt għal fuq is-santa tiegħi. Biha. Ara kemm ġej pulit, proset. Ovit. Min int Laburist bil-flok tal-Labour, yes? Le, Nazzjonalist. Imma almenu hekk jekk jgħaddi Nazzjonalisti jgħidu ejja ġibna ieħor u jagħmlu naqa' kuraġġ. Imbagħad għandi wkoll. Daqt toħroġ il-mejjet minn hemm.
Għandi s-sonta 'l fuq il-qabar ukoll ara.
Ara kemm ġej pulit!
Dak x'qaddis hu? Dak Gaffarena.
Aha. X'temm bih ma' Gaffarena? Mm, b'saħħtu fl-art, forsi anka fis-sema fejn taf kemm jaf nies dak. Eh.
Tant tard min li ssib il-ħwejjeġ mitlufin. Nitolbok sibli id-dentiera u ta' dajn nagħmillek fiera. Ma sibtux id-dentiera tiegħi u.
Oops! Naħseb li di tiegħek ta. Aħħar ara. Iċċekkja. Eh, ekku, ja. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Jaqaw inti kilt il-ħut? Iwek għandikun. Għet intom, uħi, għet intom. Isma mkissra edha l-lum għax kienna l-oba netbol. Kontra.
Kemm ġejtu? Fimni laqqas laqqas biss ħarġu kien hemm kien hemm il-Little Sisters, aħna konna Little Sisters of the Poor kontra tal-klawsura, ħadniha walk over għax ġajna. Issa ħa mmur, ħa mmur nagħmel daqsxejn rużarju, pipì u sodda x'għajjina wisq. Eħe, mela dawk jekk jiġu. Tiflina ġieli nibda bis-sodda. Imbagħad pipì, imbagħad ngħid ir-Rużarju. U n-ners jidgħi.
Id-dgħajba xxejk, ja ħasra d-dgħajba xxejk. Mela Lawrence Gray jidgħi.
Isma', ħuti aħjar nitolbu għal Carmen għax ħa tħallina dal-lejl daqskemm hi batuta. Carmen, Carmen Scicluna? Carmen Scicluna, eh? Ħadd mewt!
Ħadd ma jmut!
Arja Isa!
Isa! Ħasra kemm għadu ta' kbira!
Kella bżonn tmut illum għax għada funeral wieħed biss għandi.
Mietet jaħasra la jaħfri la witi għal-glorja tal-ġenna. Ġara, mela tkun tħobba daqshekk! Kellha ttini 50 euro dik id-dement!
Isma', tgħid tikol xi ħaġa jien? Iwa, jaħasra mhux Ġakil, kien dik il-tilħut kemm ħa tiekol?
Ejwa bilħaq, għadhom jinxtammu xomma. Ħanara.
Anka jdilku għadhom aħsirhom naqra sabi. Ara, ara, ara minn hemm, ara minn hemm, ara minn hemm. Dak mhux li dejjem jidħol għal juro fi xinu ma jirbaħ.
All right. X'jismek, boy?
Boy.
Klezwali.
Klinsmann, X'kien?
Kinsmann! X'kien? Kien żball, mhux kien. Jagħmlu s-seks qabel iż-żmien u joħorġu dan l-iżbalji, hi. U kieku jien għand tal-konsumatur immur flok ommok dak il-passata ta' ta' ġisem?
Bil-kitarra jaqgħu tan-nid! Le, le.
Le, m'għandi band. Għandek band? Anke jien kelli band tas-sisters. Konna dħalna l-Eurovision u mbagħad għadna li ħa nirbħu għax kellna l-Isqof magħna!
Anke Joseph rebaħ! Imma Joseph għandu l-qaddisin! U x'qaddisin għandu konsulenti fir-raba' sular? Ejja, ma b'paga tal-qaddisin, eh? Jista' jkun! Ejja, ejja, ġifieri inti ejja ħa tgħanninna jew? Le, le, ma ngħannix, ta? Mela allura x'tagħmel?
Xi tkanta inti? Rock l-iktar. Rock. Rock.
Rock. U x'ikun dan rock? Xi bastorbju.
Rock. Kif ikun?
Għal tajra roskor rock ikun. Għanna soru sisterira tgħix kemm immaluqa fiha nfisha l-kunven. Le le dira li qed ngħid ma tantx immaluqa fiha ma miftuħa ħafna miftuħa.
Ara, tix indoq il-kom biċċa.

Santant nejn issib il-ħwejjeġ mitlufin. Kollox ħassib l-lum jaħasra.
Sabbat. Umbat.
Umbat tridu.
Tridu t-relaxjaw, tajjeb, u tatu braskom. Eh. Kemm tifilħu? Il-ħanin.
Madonna tal-grazzja.
Alright, alright. Oh, oh, oh.
Ġibdet li l-arja.
Ah. Ek ġifiri, ek il-rok jaħasra. X'namlu? Daqinna wahda hi.

Miskin. Le apposta nagħmilha dik, apposta. Eh, maħnuq apposta.
Ejwa. Mux ta' bxej ma jirbaħx il-Eurovision.
Imma jammur Emmen fil-mulej, għalli jgħinek ta' għalbi. ċuċata l-mulej ma jemmenx fiħa jimxi.
Isma boj! Jien akilt illum. Ma nafx, tassew ġennuni. Isma', x'kantajt l-ewwel? Poison jisma'.
Eħe, u jien nista' nkanta? Trid tkanta? Eh. Ejja. Ejja. Ejja, ejja, tkanta waħda.
Ejja.
Ġieli kantajt inti? Insomma, ġieli kantajt. Naf fix-xawer noqgħod ninħana u hekk u. Ok.
Ejja. Tajjeb hekk għalik? Eħe. All right. U issa kif irid inkanta?

Tgħid, immorru nifqgħu wieħed? Ejwa ta, għax għandi l-ġuħ msomma le, bilħaqq, jiena qed nitħansel wisq illum għax kilt il-ħut. Ħa, trid ix-xommu?

Qed tara kemm huma fortunati, ha? Int ukoll.
Isma', għandna bżonn illi kieku intellgħu lil xi ħadd minn dawk illi aħna nsejħulhom Jekk jogħġbok. Agħżel lil xi ħadd, lil xi ħadd. U nagħżel min irrid. Iva, għandek, jiena kieku nagħżel minn tan-nofs għax tipo dak użajnihom daw imsieken, użajnihom tan-nofs għadhom friski.
Naħseb il dak ta. Il da? Dak.
Eh. Mhux hu ħallas 10 euros. Ejja sabiħ. Toċab ċejpa. Ejja la. Idħol ġewwa, sambadna lek xaramlulek.
Se tagħmillu.
Ejja 'l hawn naf fejn issa, waqt li mort. Mela sinjuri Sander għandu problema. Vera di? Jalla waħda. Le, ma dik il-problema, tifhem? Illi ilek ħafna tipprova ssolviha, imma ma rnexxilekx. Li?
U hi dik.
Le, le, ma għax. Il-mara tiegħek qaltli. X'għaltlek il-mara tiegħi? Fuq il-metodi differenti li ilkom tippruvaw. U qaltlek il-metodi għadha tispjegalek x'. U anke ssuġġeriet li jiena ġibtlek xi pinnoli. Jekk mill-blu ġa ppruvajthom ta' ma jagħmux. Le tal-irqad. E mela x'ma nistax norqod qed tgħid int? Qas ngħidlek fejn mort b'rasi. Issa, issa, se nagħlgħu. Jien għandi dal-makkinarju apposta, headphones ilbishom, illi permezz ta' dan il-headphones jiena ħa nidħol ġo moħħok u ħa nkun qiegħed qed inkellmek direttament għal ġo moħħok u ħa ngħidlek. Sander?
Hawn. Qed tismagħni? Aha.
Sander. Hawn. Ikkonċentra, ħa nozza tlieta u ma' tlieta inti ħa taqaf fi trans, all right? Wieħed, tnejn, tlieta. Sorry. X'ġara? Hemm traż. Hija fi traż.
Mhux traż dik imma raqda tqila li ma tkunx tista' tiġi minnha. Wieħed, tnejn, tlieta! U sinjuri, Sander waqa' fi trans. Tant hija trans fonda illi aħna nkunu qegħdin ngħinuh ħa nitfu fid-dlama hawnhekk illi joħlom. Sander kull filgħodu meta nagħmlu l-breakfast show dejjem jgħidli illi hu ma joħlomx. Hawn ħafna minnkom illi joħolmu u hawn oħrajn illi ma joħolmux. Sander wieħed minnhom. U jiena ħa nġegħlu joħlom. Sander! Hawn?
Qed tismagħni? Ejwa. Mela, Jiena nixtieqek illi taħseb fl-ewwel post li jiġik f'moħħok. Fl-ewwel post li jiġini f'moħħi. Ejja, l-ewwel wieħed.
Kastilja? Kastilja, inti mela inti all right. Kastilja, ma jimpurtax. L-ewwel post li jiġik f'moħħok huwa Kastilja. Issa aħseb f'persuna li jekk ma tafx għala taħseb fiha. Illi forsi ma tantx inni rajtha? Eh.
All right.
Ara da, jogħġbokx. Ejja.
Hala, Mister, idħol naqra, please. Idħol. Ħares 'il fuq, ħares 'il fuq, xejrinna. Issa imtedd naqra, imtedd naqra. Le, malajr, fl-ajru. Imtedd u poġġi fuq il-ħoġor tat-tieqa. Jekk daqsxejn iktar 'l isfel, iktar 'l isfel, please. Iktar l-isfel, iktar l-isfel, hemm it-tieqa hekk, iktar ehm, prost, prosit. Iktar naqra iktar l-isfel, mela dan kien raġel imdejjaq ħafna anke jidher minn wiċċu. Illi ddeċieda li għal xi raġuni jew oħra jmur f'waħda mit-twieqi ta' Kastilja, illi kien daqsxejn kbir għaliha, ma nistax nifhmu għalfejn, u ddeċieda li jtija minn hemm fuq. Iżda kif kien ħa jagħti s-salt, provat is-salt. Għad is-salt. Abad jippanikkja! Ippanikkja! Ippanikkja iktar! Ħafna iktar! Iżda, xtaq illi ma jmutx u għalhekk għajjat lil Spander, Me!
Għajdli. Spanderman!
Għaw? Għal lil dan ir-raġel fil-ħolma tiegħu stess. Inbis serja taħa taqbes Fuq il-pjazza għadna kif għamilna? It-tebbaħħilna jew? Le, le, ta' miex ġennati. Jaw, mizzewċ. Kem għandek tfal? Il-mara l-problema. Il-mara l-problema. Allora, ismani, il-raġuna. E noħorġu bil-mop minna, uġi bil-mara. Olek, Spanderman, salva lil dan il-raġel bil-galbu. Għamel pali, ta' miex movimenti bruski. Ara, ara t għax hemmhekk ġieli joħorġu hekk. All right. Ara u kanna issa, ara l-kanna. U sinjuri!
Ejja, kważi. Ejja.
Naqra oħra. Ejja. U sinjuri nagħtu ċabċipa lil. Għax għandu l-kanna f'sormu, ejja.
ċabċipa lil Spanderman u lil Vitma! Iżda, Meta minn għalina li kienet lesta l-avventura kollha ġara illi fit-tieqa ta' Kastilja reġa' instab raġel ieħor. Sieħbi, x'qed tagħmel hemm? Isma', jiena kilt illum ma' daf kemm għawwali hawn! Sorry, dik bil-biża'.

Ma tafx biża'!
Ejja, wasalna, wasalna. All right. Sinjur, sinjuri, għoġbitni di tal-ħolma nilqa' fuq il-palk lil ħabib tagħna. X'ismek fuq kollox? Chris. Chris, xabċiba lil Chris. Tista' tmur, intu kol għandek rigal grazzi għal Ġorġ, all right? Ajma! Dħalt fiha l-ħolma. Sal-kostum. Jiena vera ma tantx niftakarhom il-ħolm. L-iktar l-iktar waħda niftakar sew. Niftakar hekk wara lejl qomt b'hawn kollu mxarrab hekk. Vera. U mort nistaqsi n-nies, x'inhi? Wet dream. Wet dream. Qaluli, għattu kif tindun ikun wet dream? Qallilu, għax ikun imxarrab. Tlu, all right, correct. Qalli t-tieni ħaġa, irrid ikun hemm mara fin-nofs. U vera, għax kien hemm il-kunjata fiha. Allura kif ixxarrab, titolx man ixxarrab, ċadda wieħed bil-karozza ħasilha

Kważi kif jien ħara mejjit. Ġanna fażi! Il-lejl tal-fażi kollox iġib miegħu. Nisa, xorb, żabbil

Ħadna pjaċir, ta, tant ħadna pjaċir li issa mhux ħa jiżżewweġ. Ġibtlu waħda Russa jemmentux, ġibtlu waħda Russa tant qalal li daħala fl-Ewropa. Ejja fażej! Ah, Però saret norqod għax għadha xogħol u ġat keċet minn xi sitt ġobbijiet għax nitħlhom ħaramejjet. L-aħħar darba qlat warning. Mort tal-Autobus de León, jiena xufier, mort magħhom u ġie qalli qaqas għadni bdejt insuq, Fazzi, id-dar għax qiegħed ħarat, lok kif indunajt! Qalli jekk tlajt fuq il-fintana tat-Tritone flok fit-trakk! U mbagħad kelli ġo bl-għammieri kważi vjett, Fazzi, eh! Kont ngħin lit-tabiba tal-annimali, qaltli mur ġib sampil mill-ħalib tal-baqra. U jiena red bullijiet, xorb ġo moħħi, vitkiet. Mort u sibt sampil tal-barri.

Telquni kollha Paċeville waħdi, kollha waħdi! Għax jien hekk ma nagħmilx sal-Erbgħa daqs li kieku ma ħriġtx! U kollha abbandunawni sal-Erbgħa ta' wara nofsinhar kważi. Li jefgħas! Mela lejn is-siegħa, is-sagħtej, insomma anke aktar minn is-siegħa bdejt inbatti. Propju naħseb anke għas-satej għax għamilt siegħa biex imxejt mill-Havana sa Klik. Siegħa għamilt. Tant kont ħara, ħadrani kont, kont nista' ninkredi bil-Hulk. U hemmhekk wasal iż-żmien, kelli bżonn nieħu naqas sustanza, fażi. U sustanzi mhux frott u ħaxix, ta? Ekstażi, fażi. Ara, waqqfu, u ejja nwaqqfu din l-injuranza fażi. Ejja nammettu, t-tfal tagħna jieħdu l-ekstażi fażi, vera? Eh, u l-injuranza nneħħuha jekk ħanagħlmu l-ġenituri fażi. Meta jkun hemm it-tfal jgħidu, illejla nagħmluha! Ġifieri ħa jsiru ħara maħta dak il-lejl. Illejla ħa nkala t-tnejn. Ġifieri ħa jieħdu żewġ pirmli ta' sfin fażi, eh? Jew illejla qed jitgħawġu l-ħbieb tiegħu. Ġifieri la ħadu l-ecstasy u għax meta tieħu l-ecstasy. Ċab ċab għax taf x'qed ngħid, oh, eh. Kelli għarusa tiegħi Katjuxka, kienet tiegħi u ta' ħafna oħrajn. Ejja, fis-sawt ngħidu l-PP kienet tuża. Ejja. Di tant kienet tkun mawġa. Illi ġie laħaq tant ommha ġol-bagoll. Għax ma kenitx tidħol li fuq is-sit. Insomma, ħa nkomplu mort il-kliks. Kun hemm avukati u notara fil-ħinijiet bikrin ta' filgħodu. Kien hemm ħsara kbira. U jien ommi dejjem tgħidli, Ibni, oqgħod attent li ma jitfgħulekx xi ħaġa fid-drink. Jien l-ewwel ħaġa li għamilt isni Bear Grylls. Mort Xtrajt għaxar drinks u xarridthom mal-klabb kollu. Biex forsi naqbad waħda mqarfa as if xejn. Eh? Kieku kien hemm xi ħadd li tefgħali pirmla mġiddma jaqas. Wah, ħadd. Imbagħad sibt wieħed. Mort, Sinjura. Inġiel li blajt waħda. Ecstasy, ta' mhux tattooing, eh, minn dawk, eh. U jkun hemm ta' Mitsubishi Ghost, hemm ta' salib, u sibt wieħed għandu għandu il-Ferraris. Il-Ferraris. Ejja, laqa' mija, ejja. Ejja, ejja, ħanħdu waħda flimkien, ejja. Permla, ta' mhux affarijiet, ejja la. U mbagħad ħadna waħda, ejja, ejja.

Il-ħanżir għaddi tiskolqat ma' ħadd, oh bażi. U mbagħad jiġi punt minnhom milli taqqa' loving. Tibda tanna il ejja, ejja. U toqgħod tiftijem ma' nies nintaqgħu għada ta' għada nintaqgħu. Anka fita għada nintaqgħu. Jekk ma ssibx nies, tintafa' titannaq mal-ispeaker, mur għanqu naqa'. Issib avukati mal kulħadd mal-ispeaker. Għanqu naqa'. Għanqu naqqa' l-ispeaker, tija naqqa' music. Eeq, taf kif qdiet żgur ħadet. Żgur! Żgur! Ejja law, grazzi sabi. Ħadd mu qed it-tett toħra? Ejja, ha. Isma' għandek la rosa? Aqbad u mur tieħ waħda x'hekk imorru l-affa. Ha, ejja. Isma' qodlu attent għax l-irġiel jekk jieħdu minnhom, uj, uj!

Fl-aħħar ħa niekol xi ħaġa. Issa żgur li ma kilt xejn. Sa, żomm. Jien blajt għall-pillola tal-pressjoni. Naħseb li le. Ejwa, emmi. Hekk, dik blajta wkoll. U żopp! Din ma nista' nikol xejn warajha issa jien!

Issa jiena, peress li jiena Laburist importanti li nitgħallem nirreċta. Għax la nikber tinsieżeb bħal Joseph. Isma' Joseph, ftit years oħra biss baqgħalu mbagħad se jitlaq minn Prime Minister. Tiftaħ restorant tas-sushi. Kollox nej. Ifhem hu minn dejjem kien nejjiki. U llum it's a very special day għalija għaliex ġej il-ħabib tiegħi Xommula u eh Xommula eh illi ħa nagħmel sleepover. Hello! Hello! Tinduna li dar Laburista di, għax id-damdim l-għan tkun fid-dar kbir, eh, ja ħasra! U kemm ġibt affarijiet miegħek? Għax il-mami tiegħi tgħid li tal-Labour m'għandhom xejn, allura ġibt kollox miegħi għalli jista' jkun. Kien xi żmien missa kemm ilna fil-gvern, issa qed niffangaw issa! Isma', jiena, please, Qajjimni fis-sitta u nofs għax għada rrid inqum kmieni, ta? Good night. Inti ħa torqod, għada m'għandniex skola! Intkom tal-Gvern, ara aħna tal-iskola tal-Oppożizzjoni, taċ-Chiswick. Aħna jkollna biex dejjem inkunu bil-maqlub tagħkom. Good night.

Namlu mqajwan game! Ejja, ma mbagħad jiena nqum tired, ikolli red eyes u l-mommy ma tħallinix bir-red eyes għax ir-red eyes tal-labour. Għalaqhom inti, ma tindunax. Għax jekk tagħlaqhom xorta Laburisti jiġi għax daw komja.
Wara jagħmlu one game biss. Okay, nilagħbu one game biss, okay? Yes. But we sleep.

Eh, hemmhekk hemm Nru Adlam.
Now. Now.
Tlieft.
Okay, I don't.
Kamodina.
Fejna Teris? Now.
Ġoxxu, ma kalmitielek dil-logħba? Eħe, mama tiegħi. U x'taħdem il-marmi tiegħi, ġox? Mama tiegħi taħdem peressi laburista, laburisti kollha mal-gvern. Vera, isma, nista' jiena nagħmel wan?

Għadna qas qegħdin fil-Gvern u diġà bl-idea ambjent. Is-sozzija tiegħi, Roslyn li ġieb mill-Awstralja tgħid illi intom mhux sar li għandkom l-idea ambjent talli m'għandkomx idea.
Ejw hekk tgħid Josh it-tija Roslyn li ġiet mill-Awstralja. U x'ġiet tagħmel mill-Awstralja tilfet iċ-ċavetta tal-Awstralja ħoll! Aw, isma',

Ara sewwa tgħidha, it-Tija Sun tal-Għawdxija li taħdem iċ-ċumbini, illi, illi in, daw, daw ta' Nazzjonalisti għandhom bżonn jirrilexjaw Simon speċjalment. Iwa iktar tġuxx it-Tija Sun tal- li taħdem iċ-ċumbini, Simon Għawdxija, insomma. Simon, Ma jistax jirrileksja għax intom il-ħin kollu tinkwitaw. Għid jagħmilna exercise! Għamel kien imur bir-rota u tnej jiktu bih ukoll.
Ara Joseph imur kuljum joqgħod jiġri fl-istess post il-gym. Hekk tgħid lill-mami tiegħi li Joseph maqbud fl-istess post u waħħal il-Malta ukoll. Jata!

O Mulej, fuq Joseph żomm il-viżjoni. Lil Joseph tih dik u lilna tina l-elezzjoni.
Nitlob għall-Air Malta biex din tissoda. Imma l-importanti li Marlene magħna tibqa' tivvota. U tal-Università biex il-proġett isir. Mhux fl-ODZ imma fil-Baċir. Imma taf x'nixtieq nitolbok żgur. Għal dan ta' ħdejja li tgħidx kemm hu għajjur. U għall-ħabib tiegħi x'għommula kemm hu maħruq. Imma l-importanti Mulej li ma tellitnix u żżommli ħalqi magħluq. I love you Gunnar! Good night!

Ġol pennina tal-ħarir. Xi żikka tikanta da. Għandek ommok il-Madonna. Ommok vera, eh, fija. U missierek il-bambin. Għax qasirna,

U sinjuri u sinjuri dak kien dan u sana lejko! Thank you!
Nistiednu fuq il-palk lil Ian Bennett! Kien qed u kol Floriana ma' Kellha mpenji oħra. Il-Bravo Klinsmar.
Sinjuri, id-dab u sar. Grazzi.
Grazzi ħafna tal-li kontu maħna, intkom u ħerġin bħal kull sena ħna niġbru għal-kawza li vera jgħal-qalbna. kontra fuq ir-riċerka tal-kanċer fit-tfal, hemm in-nies li qed jiġbu sena dit ġbarna 4000 euro, tu xaġa kull wieħed, ikun nagħmlu biċċa xogħol tajba. Grazzi ban iktar shows miftuħin, ġifieri xandru l-kelma u jekk tridu tiġu saħdejna, so ma nafx jekk niżlux illum imma illum barwa miftuħ. Grazzi ħafna. Grazzi sinjuri.